Niĩ ngĩtagwo cũcũ wa rũũru, na gũkũ Gĩkũyũ-inĩ tuugaga atĩ kwa mwaria gũkĩũra, kwa mũkiri kuorire tene, na ningĩ tũgakiuga atĩ nĩ ndũire mũmĩoni ta mũmĩanĩrĩri. Niĩ gũkũ Gĩkũyũ-inĩ ndingĩkira, gũkũ Gĩkũyũ-inĩ no nginya ingĩaria, na Gĩkũyũ-inĩ no nginya ndona, nganĩrĩra. Nĩ ndakũgeithia mũthikĩrĩria wakwa na mwĩroreri wakwa o harĩa hothe ũngĩkorwo. Na tuugaga gĩkũyũ-inĩ atĩ mũũgĩ nĩ mũtaare, na ningĩ ithuĩ gĩkũyũ-inĩ na ithuĩ tuugaga atĩrĩrĩ, atĩ ũũgĩ wĩ mbere ya hinya, tũtarĩkĩtie tũkauga atĩ thĩ ndĩoyagwo na ikenywa, thĩ yoyagwo na ũũgĩ. Na ithuĩ tũkĩrĩ haha nĩgetha tũkorwo tũkĩĩruta, nĩgetha tũkorwo tũgĩĩtaara, tũtigĩrĩre atĩ nĩ twacokia rũĩ mũkaro, nĩ twacokia makinya mbaranginyo ũrĩa gũbatiĩ, Na ndiũkĩte haha ndĩ mũkenu tondũ Gĩkũyũ-inĩ rĩu nĩ tũtigĩte gũthiĩ na mbere na gũthomithia ciana citũ rũthiomi rwitũ rwa Gĩkũyũ na tũkaiga igai rĩrĩa twaheirwo nĩ Ngai rĩa rũthiomi rũrũ tũgakorwo nĩ tũrĩtiganĩirie. Na niĩ ndĩkĩrĩ haha nĩgetha tuoyane ithuĩ Agĩkũyũ Tondũ tu Ithe witũ Gĩkũyũ atwĩrire atĩ kamũi ngĩkoyaga ndĩrĩ, Ithe witũ agĩtũthomithia agĩtwĩra atĩ mũtĩ ũmwe wĩtagwo gĩthaka. Ithe witũ Gĩkũyũ agĩtũthomithia akiuga atĩ eh, mũrĩmi ũmwe ndaihũragia ikũmbĩ, na Ithe witũ Gĩkũyũ agĩtwĩra kĩara kĩmwe gĩtiũragaga nda, Gĩcinga kĩmwe gĩtitũnganagia mwaki, na ningĩ gĩtwe kĩmwe gĩkĩĩrwo atĩrĩrĩ, "Nĩmũra- nĩmũtegete matũ, nĩmũnyitĩte moni, gĩcinga kĩmwe gĩtingĩtũngania mwaki. Tũkĩrĩ haha tũnyitanĩre, tondũ kamũingĩ koyaga ndĩrĩ, tũtigĩrĩre gĩkũyũ gitũ nĩgĩacokia makinya mbaranginyo. Na rĩu haha tũkĩrĩ haha nĩ ũndũ cũcũ wa rũũru nĩgetha tũkorwo tũkĩaranĩria nĩgetha tũkorwo tũkĩmanda ũũgĩ na tondũ twĩrĩtwo tũtĩye tũtĩye ci- aciari aitũ ĩ tondũ twĩrĩtwo tĩya thoguo na nyũkwa nĩguo matukũ maku maingĩhe na ithuĩ no nginya tũngĩrũmĩrĩra uge wi- wa ithe witũ gĩkũyũ na mũmbi na njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra atĩ gĩkũyũ nĩ gĩathiĩ na mbere na gĩtũ- gĩkũyũ gĩtinahuka Nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ twacokia ũũgĩ ũrĩa warĩ thĩinĩ wa thimo citũ cia Gĩkũyũ. Rĩu niĩ ngĩkĩrĩ haha na njũkĩte nĩgetha twĩtare, njũkĩte haha nĩgetha twĩrute, tondũ angĩkorwo twĩna thĩna ũrĩa ũrarĩa bũrũri ũyũ witũ ti ng'aragu, Ti kũnyota, ti atĩ nĩ tondũ atĩ nĩ twagĩte gĩa kwĩhumba, na ti atĩ nĩ tondũ atĩ nĩ nĩ twagĩte mbura. Thĩna ũrĩa tũrarĩo nĩguo thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ, tondũ twĩna bũrũri mwega, bũrũri wa iria na ũkĩ, bũrũri wĩna irĩma nyingĩ, bũrũri wĩna njũĩ nyingĩ, no oma oma nĩ kuuga atĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ kwĩna kĩrĩro, kwĩna gũcaya, Tondũ aciari nĩ maaciarire ciana ciao na maaciaraga ciana nĩgetha ciana ici cikaamathika na macoke ciana ici cigakorwo nĩcio cikamaciarĩra rũciũ rwao no mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kĩrĩro tondũ ũraciara mwana ũgacoka ũgathika mwana handũ wa mwana ũcio gagũthika na handũ wa mwana ũcio agagũciara ũguo ndaikia maitho ma njarara Na tondũ gĩkũinĩ kiuga atĩ mũndũ ũyũ mũgĩikagia maitho na gabere ngona gũkĩrĩ na ũgwati ngĩũkĩte haha tondũ thĩna ũrĩa twĩ naguo thĩinĩ wa bũrũri witũ nĩ kwaga ũmenyo gũthoma nĩ tũthomete no gĩthomo gitũ gĩtirĩ na ũmenyo cũcũ wa rũgio akĩrĩ haha nĩgetha atigĩrĩre atĩ ũmenyo nĩ wacoka na ũmenyo nĩ kuga atĩa nĩ mataro marĩa mũndũ aheagwo nĩ ithe na nyina kana kĩrĩra kĩrĩa mũndũ akuthagio nĩ cũwe na kĩrĩra gĩkĩ gĩakoragwo gĩkuĩte mataro ma hũra wa mũtũrĩre ĩ nĩgetha mwana akĩrwo aca ĩno nĩ ĩrĩyo ĩno nĩ ĩterĩyo mwana agakĩrwo aca ĩ- akĩrwo ĩno nĩ ngano Ĩno nĩ thawani, ũguo rĩu tũkĩrĩ haha nĩgetha tũtigĩrĩre gĩkũyũ gitũ nĩ gĩacoka, na niĩ ngagĩkũnyita ũgeni mũnene mũno thĩinĩ wa tabarĩra ĩgwĩtwo Ndimũ Ndiomore kana Ndigi Ndigicũranire. Tabarĩra ĩno ĩrĩ haha gũtigĩrĩra atĩ nĩ twacokia ũmenyo witũ, nĩ twacokia wĩruti na mataro marĩa marĩ thĩinĩ wa ndimũ citũ cia gĩkũyũ. na koguo tabarĩra ya Ndimo Njomore ĩgũkorwo ĩrĩ haha gũtũrigicũranĩria na makĩria ya mũno gũthathaũra na makĩria ya mũno gũthimũra ndimo iria ci thĩinĩ wa rũthiomi rwitũ rwa gĩkũyũ ũguo ngai kũnyita ũgeni mũnene mũno Mwĩroreri wakwa, o harĩa hothe ũngĩkorwo thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kĩrĩnyaga, bũrũri twendete mũno, gũtigĩrĩra atĩ nĩ twacokia rũthiomi rwitũ harĩa rũbatiĩ, tondũ Gĩkũyũ-inĩ tugaga atĩ kũrigĩrĩria ĩ nĩ kwega gwĩ kũhonia, na tondũ ndikwenda tũkinye narĩ korwo nĩ ndoĩ, na nĩ mũĩ wega Gĩkũyũ tugaga atĩ narĩ korwo nĩ ndoĩ, Ĩragwo ndĩkaga atĩa? Ĩragwo ndĩgunaga, na nyingĩ megũitĩka, matirogotekaga. Tũtanagĩita kĩrĩa gĩothe twaheirwo nĩ Ithe witũ Gĩkũyũ, niĩ Njũnjũ wa rũũru ngakiuga aca, ndigũgĩkira, no nginya ingĩarahũka, nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩtwacokia thimo ici citũ. Kĩnyitanĩra naniĩ, thĩinĩ wa tabarĩra ya thimũ thiomore harĩa youtube channel ona tiktok no tũrĩgĩthomaga ũgũcaci cũcũ wa rũru na wangora harĩa ũgĩcĩe ũkĩraiki na ũgĩsubscribe ngagĩgũcokeria ngatho mũthikĩrĩria wakwa na mwĩroreri wakwa nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na cũcũ ngai aro